Kunoo dhufe waan inni naa kenne fudhadhee ofiin beeku rabbiin of gargaarsifadhe akka naaf laaffisu irkoo taasifadhe akka waliin nu gahu rahmata isaa kadhe siiraan wahii irrattiin isin baallamadhe galanni kan saati baallamee guutadhe arra siiraa dubbachuuf hammartifadhe garuu tuun jalqabin dura waa buufadhe garuu tuun jalqabin dura waa buufadhe Waa'ee obbolummaarraa yaada ummataa fudhe. Akkan itti fufuun gaafii jawwabadhe gaggabaabseen seeraatti achi tarkaanfadhe. Afaaniin illee taatu quuqaa buqqifadhe. Hamma humna kootii tasiif achi kaadhe. Rasuula koo irratti rahmata buufadhe. Aaliif sahaabota taabi'attaan badhe. Muumintoota hundaafuu rahmata isaa kadhe.

Yaa namni kana dhuunfattellee dureessa yoom guutamnaa nagarra laata hakkeensa. Akkan godhu dhabee yaanni na dhamaasa of keessa deeffadhe hafuura qubaasa yaanni kiyya gariif hin galle caalaansa. Na fahamsiisi yaa rabbi sum harkadha waansa rabbii koos kajeelaa garuu hundee su'aasa ol qabee lallabee dubbadhus maal baasa. Ajaba ka waan silaa iyyanuun qaqqabee asaasa yoo namni fahame qofa faayidaansa galmi keenya fagoo deemsisa karaansa walitti kuufamee nu ga'e ba'aansa namni kana baachuu danda'u obboleessa dubbiin obbolummaa jabduudha jabeessa bakka kana beekaan itti deddeebisa yaa namni islaamummaadhaaf taatan miseensa rabbuman nuun jedhe isin obboleessa

Bakki diinii nurkatti itti cabe lafeen ol jechuu dadhabee laafee achitti hafee garuu islaamummaan gaafa ergamee dhufe gaafa ifaa naggee addunyaadhaaf ife maslahaa jireenyaa ummataatiif dhufe malee nam tokkollee yoo naman hin hafe. addunyaa yoo dukkana kufree keessa tafe rabbiin rabbummaa isaa maaltu sarraa hafe ni'maa nu kenname nutu biraa rafe yaa ummata shahadatayni walitti guduunfe funyoo aqiidaatiin kan walidhaa dhufe migaa dammaqee yoo dubbiin siifife sila sin dhagahu namni beekaa rafe waa hongayyaa kana kiirraa of cufe

Barbaacha obbolummaa kanarra naanna'e akkanan ifannee beekaan deddeebi'e yootti deddeebi'u namaaf galcha ta'e awwala islaamummaa bakka kanaa ka'e har'a rakkinni keenya erga kana ta'e hammuma naa galee yoon ummataan ka'e itti deddeebi'uun sababa naaf ta'e. Qalbii haqqii barbaaddu dhaqee irra naa buhe erga obbolummaan daandii nasrii tahe ni kajeella rabbii mooticha ol ta'e dahwaan nabii rabbiis kanaan bakka gahe wal jaallachiisanii waan muumina tahe gurraachaa fi adii xinnaa guddaas tahe gurraachaa fi adii xinnaa guddaas tahe gabrichaa birmaduu wal qixxaatee gahe. Sooresaan yee sadi hoos fagoos ta'e nama biyya adda addaa keessatti wal gahee Salmaaniin Fursirraa Suheeb Ruumii ka'ee Bilaal Habashaarraa dhaqus gabra ta'e Rabbitti amanee gabrummaadhaa ba'e jaraaf obboloome muraada ofii ga'e irra khayri ummataa keessatti wal ga'e. Dubbiin asii kahe hidhaaf bahe fiixaani bifadli rifqika yaa qaahira alkawni jalqabni obbolummaa harkaanuma keessa miija qalbiitiin laala yaa boleessa shaadata inni taane salaanni lammeessa salaanni jamahaa caaluun sadarkaansa digdamii torba tahuun sababa obboleessa rabbiin keenya kan waa hundaafuu ogeessa Arkaan Islaamaa tartiibni sadeessa sooma dura buusee zakaadha fardeessa hikmaa jabaa qabaa hubadhaa obboleessa zakaa walitti dhahiyyeessaaf dureessa dhabaadhaaf qabaataa walitti dhiyeessa kennuun boriif guduunfachuudha maanaansaa Duniyaa tobbolummaadhaan wal jajjabeessa Rabbiin kanaaf jabeessa isinis jabeessa Ammas waan zakaan ta'e siifan mallatteessa Yaa namni kennattu gammachuu dhageessa Mahri hurra laciinii sii jannata keessa Waan gaggaarii qaba Rabbiin achi keessa Waan nikaan hidhattaan sinis qulqulleessa Yaa namni kennachuu dagattes dhageessa waan rabbiin sii kenne qabu harka kee keessa intala abbaan qabne seeteetu lafuuchuu teessa meeshaan rabbii jabeenya ta'uu ni dhageessa kanaaf rabbiin baankii dhaabe duniyaa keessa geessichi kaayyadhu maqaan isaa hiyyeessa borsitu dureessa gaafa ga'u mindaanii bifadili rifqigaa yaa qaahiral kawnii Yaa ummata islaamaa utuu wal hubanne funyoo obbolummaatiin yoo walitti hidhanne dirqama nu jidduu jiru yoo raawwanne yoo gaaddisa unkuwwaa jala dhaabbanne rabbiin rahmata isaa inni nu waakkanne kalimaan isaa ol tahuun kun waan hafa hin qabne fagaatus dhihaatus kun waan shakkii hin qabne jalqaba qalbii keenya keessatti hidhanne yaanneellee haduunuu walis yaadachiifne Akka aduwween keenya muraadan guuttanne wallaahi akka jarriinis aaran galfanne yoo fi keenyaallee galmaan gawaan kanne kanarratti ilmaan keenya guddifanne jara bakkaan gahaa yoo nuti jalqabne utuu rakkoon deene furmaatan arganne lannas kutaa badaan ciifneetuma rafne.

Kan haguuggee fikiraa ummatarraa saaqu Gadda bara dheeraa dhiiga isaatiin dhiqu Jara walii galee karaa tokko dhaqu Yaa namni akkeef abaasuudhaaf warraaqu Kophaan deemuu kanaaf inni karaa maqu Amrii rabbii guddaa goofticha kwaaliqu Ol taasisuuf deemaa qaba bakka dhaqu Isa akkasiiti kan hin argachuuf jarraaqu Kan ruuhii wajjin jiru qaamni issallee dhaqu Namni yaadni wajjin jiru karaa maqu. Namni yaadni wajjin jiru karaa maqu qabee wal qajeelchaa bakka malle naqu. Akka qaama tokko tarkii miilan quuqu. Amrii rabbii waliin baatee fagoo dhaqu. Wal hirkatti dhiiseen wal jalaa miliqu. Akka jara nuuf hime goofticha haaliqu. Kan quraanni faarse kalaamal faayiku minal mu'miniina rijaalun sadaku. akka nuuf dammaqu nu Allah yaa Rahmaani bifadli rifqika yaa qaahira alkawni Yaabbulummaa dhugaa waa'ila jireenya yoom walitti nu hidha funyoon rabbii keenya dhuunfaadhaan fiffiine garuu eessa keenya hijaabni kun hafuudhamu jidduu keenya nutis akka jireenya abbootii keenya facaanee jiraachuu hayaata xinneenya Ture zabanni isaa taarika dhageenya Namarraa laallannu yoo dhabnes fakkeenya Namarraa laallattu dhabdi ilmaan keenya Erga karaan keenya ta'e fageenya Obbolummaa gad dhaabbanna jidduu keenya Sana booda mi'oofti lazzaan jireenya Qalbii haqa barbaaddu kottu mee wal geenya Harka dur wal gadhiifte walirra keenya Yaabbooleewwan jennee waamnee wal dhageenya

obbolummaa jenne wanti nu waywaannu furmaata barbaaduu mee wala barbaannu kuwwaa micha diiniiti jala hawwaannu mee wala gaafannu adda addatti yaannu mee waliif hataanu nama walittaanu yaa rabbi nu buus obbolaa olamanu ati nurraa qabi kan nama kayyanu nama karaa dheeraatuu deemuu halkanu utuun obboleessa koo jedhee amanu kan yaada koo fuudhee aduwweetti kennu yoo wallaalummaaf ta'e rabbiin siif habanu yoo munaafiqummaaf ta'e ardiin si haganu yaa rabbi nu buus obbolaa wal amanu nama yaada gaarii wal biratti amanu kana taanu malee yoomuu keessaan baanu amma waliif yaannu wanti walii dhaabnu kulli jiruu keenyaa rabbiif ha jiraannu Waan jiraachuudhaaf ettaa jobnu hundaanu akka fedhasaa malee akka biraan taanu yoo waan diiniin akka ol ta'uu barbaannu ni keenya waan yaannu fedhii rabbiitiin bifadili rifqikaa yaa kaahilal kawnii. Dhagaya abboleessaatti si abboleetti rabbiif jiraachuun maaliif haamuu dhabneeti silaatu nu galee kunnuma dubbiiti akka rabbiin jedhe quraana keessatti himiif yaa muhammad ummata kee irratti suuraa anaam dhibbaaf jaatamii lamatti fi qawli ta'aalaa qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati Ansalaanni kiyyaa fundi hojii kooti yaadni koo qaamni koo fi kullina yaati jireenya qofaa miti attaa duuti kooti rabbiif jecha tahuudha hundi sochii kooti ummata amanitti ergame ayaan kuni bifadili rifqika yaa kaahiral kawnii Rabbiif jiraachuu kana wallaallee dhamhana fikraa barbaachisaa hiikaan jecha kana. Rabbitti ni amannaa diiniis ni jaallanna akka rabbiin jedhetti salaanne somanna kunoo zakaasa jiiseera isaa eegganna jireenya islaamummaa maaliif haa jaadhamna Waajibni arkaana heeggachuu qofa seena akka waan jireenyaaf seera hin qabne taana akkina gadanna akkaataan qotanna akkaataan horanna akkaataan tiifanna maatiif bultii wajjin akkamiin jiraanna ollaa bitaa mirgaa akkamiin seemanna Akkaataan uffannaa akkaataan tolfannaa akkamitti ahlee firooma fufannaa akkamitti hawaasaa wajjiniin jiraanna namoota wal lolan akkamitti araarfannaa jaaniba hundaafuu seera gahaa qabnaa kanammoo eenyu dhoowwee jettu yaa jaranaa utuu kanan tolchee maal waan biraa kaafna kanaa walee daamna as jirti dubbiin bifa tolirifkikaa yaa kaahiralkawnii.

Masiihiinis baay'atee gugguutee salaata, garuu hin jijjiiramne akkaataan hayaata. Kun immoo maal isaa sodaatame laata? Gamtoomaan jiraachuun yoo margama laata? Eenyutu rakkinaa wal bira dhaabbata? Silaa obbolummaatu waa hundaaf furmaata. Rabbiif jecha wal jaallachuun maaf jabaata eenyunuu duniyaa kana waa xinnoo jiraata mee wal gaggaafadhaa kun yoom ta'a laata kana hunda namaatu dhaga'e fakkaata kanaaf rabbiin nama hundarraa gaafata harruma furmaata barbaanna waliin bifadli rifkikaa yaa qaahiral kawnii Dhaammadheen gabaabsaa isinitti hin dheeressu. Wamta obbalummaa keenya walitti dhiyeessu. Funyoo gaarii jira kan hidhee jabeessu. Akhlaaqa toluudha akka dhiifnu dhiyeessu. Simannaa gaariidhaan gammachuun gaggeessu. Qalbiidhumaan malee miti fafakkeessu. Haajaa obboleessaa gargaaranii baasuun. Rakkina ofii dura rakkina saansu yaada arjoomuudha hammuma dandeessu irra dabruudhaa fi waan inni balleessu wamtu muumintootaa walitti dhiyeessu baay'eedha hadeemni waan kana odeessu gaafataa hojjataa sabri hidhaan gaggeessu Waan obbolummaa keenya addaan faffageessu Rabbiin keenya nu jidduudha haa balleessu. Har'aaf waa'ee kana asitti haa gabaabsu. Kanatti aanseen siiraa tachi isin dabarsu. Nan dubba dandeessu baallamee duraanii bifadli rifqikaa yaa qaahiral kawnii.

Jaarraa meeqa jaahiliyyaan nu fe'achu harqoosa gabrummaa dabareen baadhachu aduwween ilkaan sii jidduu nu kaayyachuun sababa durmaa lakka taane irraanfachu kanaafan barbaade seenaa dur yaadachu naatti fakkaannaan hin barbaade dubbachu dur akkam turre laata jennee of millachu gola seenaa keessa seennee barbaajjachu Gola seenaa keessa seenne barbaaddachuu dirqamaan qabeeynu himnee walii galchuun har'amee eessa akka jirru of yaadachuu biyyee jalaa kaanee ofirraa hurgufachuu qooda ofii fudhachuun dirqama taanaanii bifadli rifqikaa yaa kaahiral kawnii. Seenaa jara kanaa namni dhaggeeffate har'a bakka jiru keessatti of laallate jaratu haqiiqaa islaamaa hubate kanaaf dhaloonni hundi waan jaraa dubbate wanti seenaan jara akkana guddate jaratu duniyaa irratti harka wal qabate amrii duniyaa diinii waliin tarkaanfate guyyaa qiyaamaatiif gaaddisa jaarrate dhaloonni har'aa yoo jararraa laallate Furmaanni bakka kana jira namni hubate harka dur wal qabeetu har'a ol baqate yoo obbo Dalaallu seenaa dabarfate quwwaan tokkummaarraa madda namni hubate jarri walii galee waan jarri hojjete maalummaa jaahiliyyaas jaratu hubate kanaaf mi'eeffate jarri lazzaa diinii bifadli rifqigaa yaa kaahilal kawnii. jezaa jara sanaa rabbumti habaasu maqaama bareedaate rabbiin ola kaasuuf jannata alfirdawsiin jara habadhaasu jara dur tahaa beediiniif habaasu turan dur ummanni mushrika dhamaasu turan dur ummanni kufaara dhamaasu madda quraanarraa kan ummataaf raabsu ture jarrachirraa dhugee wal obaasu Kan dukkana kufree jala ummata baasu gara ifa islaamaatti karaa soqee baasu karaa jarri bahan rabbi nu haa baasu karaa jara haqqiif baatil addaan baasu millaa jaraa irratti rabbi nu haa kaasu wantan seenaa jaraa deddeemee kakaasuuf dhiiraa dubartiidhaan waan ajaa'ibsiisu qabaataaf dhabaataan namni addaan hin baasu argatu gammadee dhabuun qabu naasu

Wamtan seenaa Khaalid jedhee baala madde kophaa waa hojjete miti wantan fedhe sababa hoogganaa ta'eefan filadhe akkan itti hooggane yoo laalu hubadhe jidduun seenne moggaa tokkorraan dubbadhe ajableen carabbii haala isaa qoradhe ofitti qaanfataa seenaa isaa dubbadhe waan dhiirri taate arge anoo of tuffadhe. Aa gabaa jara sana utuman dhaabbadhe anis ruuhii koo imaanaan guddifadhe nigdee jara sana anis nagadadhe waan jarri gurguree bitatan bitadhe anis obboleessa akka jaraa fudhe angaafas milkaa'ee muraada guuttadhe yaa rabbati qabdaa dhaafan sitti badhe. hin dhabuu si kadhe rahmata keetiin bifadli rifqika yaa qaahira alkawni akkuman duraanuu jedhe yaabboleessa wamtan hooggantoota maqaa dha'uuf keessa hoogganummaa kanatu maaliifuu murteessa kanaaf dubbatamaa biyya guutuu keessa goota kumaatama jira jara keessa hundi gootomeedhaaf hundin ta'u hogeessa haali kanaaf filame jidduu jaraa keessa Khaalid kanaaf filame jidduu jaraa keessa seenaan bal'inaan dubbata akkaataasaa bara dheeraa ture hoogganummaa keessa rabbiin bakka inni dhaqe hunda irruma aansaa baay'ee dhalaaffiseef milkiidha karaansa gamnummaadha qabaa dhugumaan ogeessa lolatti kan jaree ta'e gameessa baay'eetu wajjin ture

Lola gosaa keessatti seenaa jabduu qaba. Keessatti guddatee muuxannoon isaa jabaa. Qondaala waraanaati hunda tajaajibaa. Lolli inni hoogganu yoom takkumaa cabaa. Harka isaatti seeyfii meeqatu jajjabaa. Utuu naman hin dura muslima jajjabaa. Fixee fichisiisee gurguddaa sahaabaa. Karaa ofiisa dhaabee booda rabbiin jabaan.

Waan dudduubaan dhufu ka'ee kan qindeesse nam shantamii sadii taarikni barreesse jaratu bakka isaan kahanii gadhiise Khaalid karaa argatee duubaan itti marse sababa taasise rabbiin irra aanse qadarumaan duraan hazaliin dabarse gaafa seeyfiin Khaalid nama baay'ee cabse ammas gaafa khandaq isa dhufe durse Maandisii waraanaa Salmaan mala baasee gaafas musliimoonni dahannoodhaan marsee Kaalid milkii dhabee gochi kun isa arsee fageenya dhaabbatee xiyya gadi roobsee amma sudee biyyaatti musliimoota marsee muuminni loluun baane of eeggannoo cimsee Kaalid waraana isaaf mala himee dhoysee

Mushrikootaa wajjin yoon nammamuu lole garuu islaamummaan ol guddataa bule lakkoofsi muslimaas didee ol dabale cabanus cabsanus itti caalaa bule laafinni irran jiruu jajjabaachuu male namoota akka Khaalid of keessaa dhabulle womaa dadhabsiisuu hin dandeenye eenyulle Khaalid kana hargee jaratti qajeele harka kenne dhaqee erga dubbi hin gale rabbitti amanee milkiin isaa tole waan duraan jibbaa ture erga seene ilaale ergamaa rabbii irraa dhiifama kajeele jeedheen bara dheeraadhan isinii lole qabsoo kiyya uumaa buhaa dhabe malee achiin ergamaa rabbiitiif dhiigale Milkiin kan kee tole abshiir jedhaniini bifadli rabbika yaa qaahir alkawni. Gammachuu sahaabaan gaafas gammadani dhufaa jiraachuu isaa duraan dhaga'ani. Rabbiin nabiyyi isaa duraan beeksifnaani. Isaanis beeksisan sahaabota isaani makka tiruu of keessaa baaftee ergite jedhani. Khaalid dhufaa jiraa simadhaa jedhani. Diiniif lapheen baannee isaaf gammadanii Khaalid erga dhufee wal ga'e jaraan. Gammadee gammachuu galtee fakkii kaanii bifazli rifqikaa yaa qaahir alkawnii. Khaalid erga dhufee qurashii dirqaa bahee isa gaabbisiisee wamtinni dur tahee. Erga islaamummaan qalbii isaa irra gahee maalummaa himaanii dhandhamatee kahee argee akka seerri rabbii gaarii tahee maal jedhee lolaa ture ammaalumaan ta'e akkas ofiin jedhe erga gaabbee kahe jedhanii nabiyyiin rabbiin asiin si gahe siif dhiisaadha inni waan duraanii ta'e seeyfiin kee islaama irratti kan dur jabaa ta'e siicha islaama irraa lola waan aduwwee ta'e Khaalid inshaallah jedhe dhaggeeffate ka'e. Achumaan ol ka'e lamuu khidmaa deeni bifadli rifqika yaa qaahir alkawni. Fadli rabbii keessa aqiidaa wal gahe islaamaaf khaalidiin fidee waliin gahe. Bakka mallee kahe bakka maluu gahe bakka isa fakkaatu reefuma wal gahe akkuma duraan kaafiraaf humna tahe. Amma immoo waraanaa nabii rabbii tahee abbaansaa jallee naree hangaadhaachi bahee. Utuu shirri yaadu wal galee gabbahe kufriin haguugamee addunyaa irraa kahe. Khaaliq kana keessaa amanee milkaa'e achiin khidmaa daawaa gurmoo ofirra kaa'e. Waardiyyaa haqiidaa dhaabbachuuf qophaa'e. Lamuu yoom gattaaye karuma hundaani bifazli ribqika yaa qaahiral kawnii. Achumaan ol kahee tolteefi muraanni lola muutaa deemee sahaabaa wajjini sababa lolichaa dubbadhe duraani gaafa rasuulli erga nam kuma sadeeni kan jarrittiin lolan kum dhibba lamaani kun fiilmii fakkaata har'a yoo yaadani

Rabbiin humna taheef irra hansinaani. Galata raamaani galan injifannoodhaani. Bifadili rifqigaa yaa qaahira alkawni. San booda hafeen beeku nabiyyicha biraa. Gaafa fatii makkaa isaanii wajjin jira. Sahaaba kum kudhantu deema madiinaarra. Nabiyyi makkatti tun dhihaatiin dura. Qoqqoodan waraana bitaa fi mirgarra. Hundaafuu imaamaa dhaaban fuula duraa Zubeeriin taasisan ajaja mirgarraa. Murna tokko isaantu adeemaan boodarra Khaalid ibnu Waliid bobbahee bitaarraan. Ajaja fudhatee rasuula rabbiirraa jedhanii yoo dhayxee geessu kudayyirraa. Nama siin loluu dhufe jire murma siirraa hundaanuu assafaarratti walagarraan. Achiin adeemanii fageeffatan karaa. Khaalid dura deema waraanni boodarra qawmeen tokko jaraan loluuf mataa marraan of duratti argeen Khaalid alaalarra akka jarri loluuf qophaa'an agarraan dura buhee dhaqee seene jidduu jaraa morma sirraa ciree nam kudha lamarra jarra fancaccabaa bakka tanachirra nama akka ofiin seenee waan deemu lafarraa

Biyya adda addaatti saabaan ergame maabuuta gurguddaa caccabsaa jedhame. Kan mukaaf dhakaarraa qoramee dhaabame kan jaarraa meeqa muudamee gabbarame jarra abbootiin fardaa furgaatuun filame. Namoonni soddomni Khaalidi wajjin deeme uzaa isa guddaa buqqisuutti ergame dhaqee barbadeessee dhufe nabitti mee.

Hammi Rasuulli Makkaan keessa turanii waan amma dubbanne hojjachuu wajjini Ka'baa keessaa duubaan erga qulleessani hagoogama kufrii ummatarraa saaqani guyyaa 19 achi bubbulani booda gara Yasribitti deebihani Raamadaana 27 guyyaan suni galanii Madiinaan utuman turini Galanii Madiinaan utuma hin turin biyyuleen isaanii loluuf qophoofnaan Saqiif kan jedhamtu Banii Hawaazin waraanni Muhammad utuu nutti hin duulin dura buunee dhayna utuu jarri hin beekin. Oduun kun ergamaa Rabbiitti dhufnaan Shawwaal saddeetitti bu'an karaa isaanii. Afdalu Salawaatullaahi Rahmaani bifadli Rabbika. yaa qaahiral kawni. Nam kuma kudha lama deemee wajjin Khaalid ibn Waliid dura bobbaasani. Waraana Jibirraa jajjabee wajjin lolatti qajeelan wal duraa duubaani. Gaafa sana Khaalid jarjare laakiin callisee adeeme utuu hin qoratini. Utuu hin argin seene aduwwi afaani. Waraana isaarra gahe miidhamni jabaan, innis gaafa sana baay'ee madaa'uun, madaa isaa hidhateetu loluu ooleen. An nan gaggabaabse dheeraadha seenaan, lola jabaa akkamii booda injifatanii, sahaabonni boojuu walitti qabanii, namaaf gaalaaf reettii wal faana oofanii, hin galle Xaa'ifitti achi dabarfatanii, Rasuulli Khaalidiin of dura buusanii.

Lolli Tabuuki sin turre kan attaana, gaafas Nabiin Rabbii qophii jabaa goonaan, nama kum soddoma qindeessa waraana. Guyyaan deemsaa gahee qophaa'anii kaanaan, hunda adda addatti asxaadhaan qoqqoodnaan, Muhaajiraaf Ansaara saddadatti baafnaan.

Bakkalcha Furgaatuu jechuun jara kana goota mudhiin sonsaa kan hin teenye kana Dawmatul Jandalitti ergan jara kana Khudayr kan jedhamu mootii biyya sana masaraa isaa dhaqaa qabaa fidaa jennaan yoom Khaalidiin dhibaa hojiin akka kana mooticha akkuma isaan jedhan qabee finnaan seenaa kana nan gaggabaabse dheerannaan mooticha Rasuulli jiziyyaa gaafannaan.

Garee maqaa dhahee jaalaa tafee jira Booda nageen rabbii adeemnaan duniyaarra Akkuman duraanuu tuttuqee mataarra Amriin koliif homaa ta'e Abaa Bakriirra Amiira mu'minaa ta'uun gaafa sirra Achiin khuxbaa godhan bahan minbariirra jedhan hojii jabaa narra keessa narra akka na gargaartan jedhanii waa maraan ammas wamtanii sin dinniin hundarra akka hifattan hin teenye jihaadarra sana booda kaaliin hin teenye qabsoorra caalee kan duraarra loluuf lolchiisuuni bifadli rifkikaa yaa kaahira alkownii.

Bulchiinsa Abaa Bakri gafuuchuun dirqama. Gaafa sana isaantu amiira Islaama. Amaanaa Islaamaa baadhatan dhugumaan. Waahila Rasuulaa kan gaafa ganama. Isaan irraa laalan akkaataa hundumaa. Kanaafuu filatan leenca fakkii namaa. Ajajaa waraanaa ta'uun Khaalid awwaluma. Hittu caale amma amriin ammaannaanii. Bifadli rifqika yaa qaahira alkawnii.

Qabiilaa adda addaa irraa murtaddiin baay'ate. Namni afur anbiyummaa ofii labsate. Keessaa Musaylimaan baay'eedha jabaate. Murtaddiin baay'inaan gara isaa dhaabate. Yaa fitnaa Abaa Bakriin keessa dabarfate. Jarri Islaama ganee hundi zakaa dhowwate. Gariin gosummaadhaaf jecha kee baqate. Musaylimaan waraana baay'ee jaarrate. Isa qopheeffate loluuf Madiinaani bifadli rabbika yaa qaahira alkawni. Dubbate Abaa Bakriin ummata waammate qophaa'aa hundi keessa musiibaan dhalate. Amriin Rabbii Rasuula isaa nutti ergate Amriin Rabbii Rasuula isaa nutti ergate Amaanaa diinii isaa kan nurra kaayyate Kan ergamaan Rabbii nurkatti amanate. Rabbiin bira dhaquu filannaan fudhate kunoo har'a aduwwiin balleessuuf murate fitnaan sun jabaadha rabbumatu eeggate fuuldura murtaddii dhaabbachuun hammaate gurguddaan sahaabaallee gaafa sodaate abbaa bakriin ummata fuuldura dhaabbate dura maqaa rabbii guddaatiin kakate jedhe amriin diinii hawaa tokkoon kate Dhaamsi ergamaa Rabbii tokko yoo hir'ate kophaa koollee lola maliin dhiisu jedhee murteeffate. Murannaan isaanii biyyaaf humna taate hattaa Umarillee kan duraan laaffate. Abaa Bakriin akkas jedhee itti dubbate Yaa Umar har'a maaluma si mudate Yaa Umar har'a maaluma si mudate Dur jaahiliyyaa keessatti leenca taate Biyyi dhageettiidhaan maqaa kee sodaate har'a Islaamummaa keessatti maaltu si argate? Dubbiin isaanii sahaabota garaa nyaate. Umaris dammaqee mudhii jabeeffate, dubbiin sun ummata hundaaf dawaa taate. Isaan bira dhaabbate xinnaa guddaadhaan bifadli rifqika yaa qaahiral kawnii. Khaalid ibn Waliid achumaan ol ka'ee ajajaa muraasa abbaa fardaa ta'ee jalqaba Xuleyhaatti ergamee deebi'e. Lola jabaa lolee abbaa mirgaa ta'ee ummata ijaaree da'awaas godhes ka'ee waraana fuudhee Madiinatti deebi'e. Waraana fuudhee Madiinatti deebi'e. Khaalid ammas amrii fudhatee ol ka'ee Sajah binti Haarisitti ergamee bobba'e. Dubartii keessaa isiidha kan murtaddii ta'e. Himaafan Nabiyyi hin taane yoon dubartii ta'e. Isiidha akkas jedhee loluudhaaf qophaa'e. Nam kuma afurii wajji isiidha karaa bu'e. Khaalid dhufaa jiraan oduun isii gahe. Ittiin dhaynu jettee erga isa ta'e.

Musaylimaan durumaan jal'inaaf qopheesse gaaf tokko rasuulaaf gaafii dhidhiheesse sittana mana jedhe yoo sharxii naa keesse yoo gaafati hin jirree bakka keena keesse jedhaniin nabiyyiin gaafii ni dhiheesse waan rabbiin siin kenninatu ofirra keesse bakka rabbiin siin kaayyatinatu of keesse Awwaa tokko siin kennu jennaan deeme dhiise Waa'ee isaa manaamaan Rabbiin agarsiise Jallataa jallisaa kan lafa balleesse Achiin isaan biraa gale soba odeesse Dubbii fafakkeesse waan hin jedhamneeni Bifadli rifqika yaa qaahira alkawnii.

Lola yamaamaatii naa beekaa muraadii diinii huda qabdee kuffaaraa murtaddiin kan dubbii asiif achii micciiru yahuudii kanaaf bakka adda addaatti ijaarame jundiin jalqaba bobbahan ajajoonni sadii ikrimaaf shurehbiil sadaffaan khaalidii khaalid wayta xuleyhaa dhaqu jihaadii lamaan gara musaylimaa bu'an gadii

Khaalid injifannoodhaan deebi'e amma Rabbiin irra aansee bakka dhaqe lamaan garuu jarri deemee gara Musaylima waraanni Shurahbiliif waraanni Ikrima loltee itti jabaate ummanni Yamaama sochoo'uu dhorkite murtaddiin dhugumaan nama baay'ee miinaan waraana Muslima of booda deebi'uun ta'e dirqama. Abaa Bakrii Khaalidiin itti erganii amma ati hogganii jedhan waraana hundumaa. Achiin dhaqee Khaalid Seeyfii irra bosama. Kuma kudha sadii waraanni Muslimaa garuu murtaddoonni kuma afurtama. Utuma dhumanuu lolan jabeenyumaan duraan beeku turan haala lola Islaamaa.

Lubbuun Rabbiin baafee abbaan fedheen baasu dhaga'i namni seenaa yamaamaa odeessu waa'ee baraa utuu hin dubbatin hin dhiisu anis waa'ee isaa kana isin yaadachiisu garuu hin dheeressu gaggabaabsee tanii bifadli rifqikaa yaa qaahiral kawni.

Huqqataadha baay'ee ija naman guutu Hin jiru jedhan namni amma isaa qal'atu Qaamni isaa kun waan foon magarsa hin fakkaatu Akkasuma taha wamti inni hojjetu Kuffaarri utuu isaan mubaarasaa baatu Harka isaatti dhumte namni dhibbi guutu Kan inni kophaa isaa lole kun hundumtu Kan biyyaa wajjin ittiin hisaabamtu Dubbiin qaama magarfachuu bira hin jirtu, mushrikni fufurdaan kan qaama ofi abdatu, wayta bara ijaan argan ni tuffatu, garuu namni isaaf bahe lola kamirrattu, dhaqoo malee takkaa hin deebine tokkomtu, utuu galaafatamtu, kun hundi dhumuuni bifadli ribbika yaa qaahiral kawni.

Gaafattii yamaama lolli gara dhabe ummanni islaamaa sochoosuu dadhabe Khaalid mala baasee lola jidduun dhaabe ummata gaafatee waraanni eessaan cabe jedhee mujaahidoota adda addatti dhaabe muhaajirootaaf ansaarota addaan qabe hundaafuu ajaja fuula dura dhaabe amma barra jedhee nyuka dadhabe Lollamaan jalqabe garri goraan deebe hunduu akkas jedha yoo karaa keenyaan cabe bor rabbiin maal jennaa gaafanni nu qabe lolchiisaan ansaaraa lafa keessa of dhaabe saabit ibnu qays achitti ruuhi dhabe saabit mawlaa abu huzayfaas lallabe yaa muhaajirootaa yoo gara keenyaan cabe Mu'mintoota keessaanuu faayidaa dhabe. Waraanni Musaylimaa naasuu tokko dhabe. Utuu akkam dhumuu lola irratti of qabe. Khaaliid Baraan waamee sagalee ol qabe. Dura bu'i jennaan seenee qabsoo qabe. Mu'mintoonni isa argee jabaachuu jalqabe. Waraanni murtaddiis amma karaa dhabe. Kaan dhule inni kaan baqachuu jalqabe. Hamleen jaraa cabe deeman dudduubaan bifadli rabbika yaa kaafira alkawni. Ajaba kaa baraa ansaarotaan jedhe yaa jaranaa. Bara ansaarotaan jedhe yaa jarana tokkoon keessan hafuu har'an barbaadina har'a booda siniif hin jirtu madiinaan kanaafuu shahiinne rabbiin bira dhayna baallamni jennataa achitti wal argina kan ummataan jedhe lola jidduu seennaan murtaddoonni baqachuu jalqaban alana wal qajabaa jaartee qabdi bakka sana Mooraa du'aa jedhama erga gaafa sana. Sababiin isaa akkana naa dhagahi qalbeeni bifadli rabbika yaa kaahira alkawni. Khaalid mujaahidoota fuudhee bu'e karaa dhaqee achi gahee wal qunname jaraan. Musannaa ibnu haaristu achi ture duraan. Mootoowwan waamicha dhiyeesseef durarraa. Akka Siddiiq jedhan wal duraa duubarra, jedhe abbaan waraana jaraa siiniif qophoofneerra. Fursi waan amantiin dhageessu sinirra, maalummaa keessan bartanii baatu asirra. Khaalid dubbii gabaabdu ergeef boodarra. Akka isin jireenyatti jaallatanurraa kan du'a jaallatu tanaa wajjin jira. Dubbittiin dhugaadha nama argateef jarra guutuuwwan jajjabaatti isaan wajjin jira. Loltuu qofaa miti lolchiisaanis jira. Nama akka abbaa Ubeeydatun lul jarra nama lola Badrii qooda fudhaterraa kan achitti cire abbaasaa mataarraa. Inni Islaamaan lole. Kuffaara gargaarraan faallaa Islaamaa taanaan firoomni eessa jira? Kan akkasii meeqatu gaafas wajjin jira. Jarri Fursi dhufan guutanii ardii irra. Hurmuz bamibbaal saw naw xooru yemmen marra. Khaalid injifatee adeeme fuuldura. Magaalaa jaraa marse kan jedhamtu Hira. Loli irra haanee jiziyyaa jararra kaa'ee Dawmatul Jandalitti dabarran.

Mushrikni walii galtee wal geessee lallabde tokkoomtee jabaachuudhaaf harka wal qabde. Garuu Khaalidiin fuuldura dhaabbachuu dadhabde. Jaziiraan Arabaa harka isaatti cabde. Kanarra addaan baatee kabaja ofii dhabde. Daangaa babaafatte lagaan wal qoqqoodde. Akkas tahuun jara haduwwii fayyadde. Kunoo abbaa barbaadde jidduu nyaatti qabde. Duris tokkummaadhaa kan isiin dadhabde. Yaa taabii Khaalid kan lafatti badde mamlakaan dukkanaa of arguu dadhabde seenaa abbaa ofiillee arguufi jalabde mootummaan ciniintuun agartuu wal qabde aangoo barbaaduuf jechaa duwwi erga qabde akka hin taane taate akka taatu dhabde alaabaa duwwii mataa ofiirra qabde mootummaa barbaacha quraanaa wal dhabde addunyaan islaamaa erga khaliifaa dhabde. Gaafa sana cabde salphise ilaaheen bifadli rifqika yaa qaahiral kawni. Khaalidin waliid urjii sahaabaa keessa seyfullaahil masluul dhuguma maqaansa rabbiin bakka inni dhaqe hundaan rumaansa womti inni ittiin ajaa'ibamu caalaansa nama waa xiqqoodhaan biyya guutuu cabsa bulchiinsa faaris diigee biyya iraaq keessa

Ajaba koo jechan itti dhabe maalitti fakkeessu dubbiin Khaalid kana akkam jedhee ibsu gaafa nuura islaamaa jarri biyyaaf ibsu jarri walii galee quraana diriirsu kitaabni waa'ee isaa akka inni odeessu imaama gootoowwan wal jala hiriirsu ardii faaris sana gaafa inni lolchiisu Gaafanni raakkeessa kufrii barbadeessu mahraan kan jedhan kan kuffaara lolchiisu aduwwii gargaaru dhufetu bookisu fuulleetti khaalidiin waameetu arrabsu siniif dhufne jedheen du'a sin barsiisu lolli maal akka ta'e sin agarsiisu Achiin Khaalid fardatti ol ba'ee tuufiisu dhaqee bira gahee isaan waraana hiriirsu fayyaa qabee fidee utuu iyyisiisu mujaahida fuuldura wayta fidee ciibsu mataa isaarraa fuudhee laga keessa buusu akka Rabbiin waan inni barbaade milkeessu kanaafan dhabe waanan itti fakkeessu leenca waa liqimsu waa afaan isaa fuudhaanii bifadli ribbigaa. yaa qaahira alkawni. Baay'ee wajjin jiraa gootoowwan gaggaari jagnoonni akkeef cubbuu babaasan gargari katabamee jira dubbisee tilbari ansaarotas ta'ee jamaa muhaajirri hundinuu kan jihaada irratti fixan umri abdallaa ibnu umar akka baasarri kan akka abdurrahmaan ibnu awfii bari

Ajaba kaa maaf hin nassaramne akka dhugaa qabu jundiin rabbal alaa takkaa waan dadhabu waan quraanaan wareegameef quba qabu galma tokko gahuuf kan hundi tahaabu maaf hin injifanne akka dhugaa qabu imaama hojjatee hojjachiisuu qabu qawliin rabbii dhufee takkaa hojiin dhabu. Baynahum ruhamaa'u lubbuu walii dhabu dhuunfaadhaaf gamtoomaan wanti jarra sabu akka dukkanni kufrii kun itti cabu ifa quraanaa kana bakka hundatti dhaabu kanaafuu taabu akkamitti cabu bar waan jaahiliyyaan taate quba qabu yoomuu arguun dhabu namni aqlee qabu akka gareen garee miidhee wal qaqqabu kanaaf injifatu akka dhugaa qabu seenaan khayrii jara himu hamman qabu

Baay'isee dubbachuuf hin danda'u bari'e hundatummoo qabaa seenaa waan gafgaare keessaa tokko lama himuun koo yaa jarri hundinuu akkasuma naa hubadhu sirri ummata ilaahiin kenneef yaada gaari hizbii rabbii taanaan kan guddateef qadreen kanaaf humna tahee jabeesseen jabbaare Quwwaan kan isaati Allaahu Akbari Jalatuu wal tahee qaamaaf qalbii gaariin Jiilii Qur'aanaati eessaa dhabu nasrii Seenaan jaraa waraabame hin dhumu baariin Rabbiin walitti qabe namoota gaggaarii Kanaaf na gadatan jarri gabaa nasrii Rabbiifama naman biran jiru dharri Nabiif ajajaman bakkaan gahan amri Gaafa ifti islaamaa bahuuf deemu fajri Mu'mintoota akkasii qofaan cabde kufri Ansaarotas tahe jamaan muhaajirri Jaarsaa dargaggeessaa dubartiinif dhiirri Gammachiise Rabbiin itti arjoome nasri Maalummaa islaamaa jara beeka qadri Gaafa mu'minummaa qofa tahu firri Wal qofatti himatuu rakkoo qaban sirri

Dhumarratti wantani isin yaadachiisu kitaaba baay'ee jira kan seenaa balleessu kan sochii sahaabaa waan hamtuu fakkeessu Aduwwii maqaa islaamaatiin waa barreessu Khaalid irratti waan hin taane odeessu Seenaa xureessanii holola odeessu Duula karaa hundaa jarri nuuf hin teessu Dhaloota boodaatiif kitaabaan qopheessu Garuu Rabbiin jazaa mu'minaan balleessu Duris jiru munaafiqni waa odeessu Yeroo Khaalid waraana san hunda gaggeessu Gaaf tokko Abaa Bakritti dubbii fafakkeessu Jedhan Khaalid baay'ate wanti inni balleessu Maaliif lolchiisuurraa waamtee gandan keessu Jedhan Abaa Bakriin wamte Khaalid balleessu Haqiiqaasaa yoo laalle dubbatamuun geessu. Seeyxii Rabbii luqqa'e an ol hin deebisu. Ammas jecha Abaa Bakrii sii odeessu. Wayta Khaalid murtaddee biyyaa balleessu. Gaafa walitti aansee Rabbi isa milkeessu. Yeroo inni mu'mintoota mataa ol qabachiisu. Jedhan Abaa Bakrii waan ajaa'ibsiisu.